Chikonzero ndechekuti mari dzemarendi panguva yapfuura pandakanomusungira ndakasara ndisina kana mari. Ah, pandakasungirwa akabva ati havana mari yerendi saka ndakabva ndangogara kumba hamana kutora zvinhu.
Kana wabika woenda unoturika uku ko ukaona gudo raba raja. Tine ndinotaura ndichiti mukadzi ndinonoona zuva rega rega. tinoenda apo zuva rega rega kunoona zuva rega rega ndo chinonzi rudo here nemukadzi ndinovimba kuti rudo kunzwanana kuwirirana
uyo achigara kwake
kana ndamutsanangurira akanzwisisa zviri kuitika ndinovimba kuti pane rudo nokuti ndakamutsanangurira iye akazvionawo shuwa ndikamuvimbisa kuti shuwa ndiri kufanira kukutora
pahasha tv nyaya sezvadziri ndinoda kumai mwanasikana wangu kanesi Akagara makore mangani naye ane mwana manga ane mwana here naye? Atezvana. Eh, ane mwana mwana. Saka mukangoti munongoda pfuma yenyu na vile tichida kuti muno munoida pakuti chii?
All right. Ngwaswe.
Mzana.
nyaparo
simudza roko roko ruti ini johani nyaparo ndovimbisa ndichataura chokwadi chokwadi choga pasina manyepo mwari ngavandibatsira
Thank you.

Munogona kupinda mudare muchititsanangurira munokuda pakati. Ndanyora. Omanyora list. Ndakanyora list. Kumbudzoka kwauri Joasa. Ari patiri pakono mzee.

Anditi zvara wako vauya nhasi panyaya yauri kubvuma vari kuti vakuda rori ravanesa ndisingazozivi kuti makambokurukura nenge musati mauya kana kuti zvatotangira ku ah, Tinovimba kuti iko zvino zvangotangira muno kuti pakunyoro asi ndaizviziva hangu kuti roora rinoda kubviswa. Navanisa makagara zvakanaka. Hongu. Ah, musunini. Ah, ndine chandinoitsana naye iko zvino. Vanisa. Uyu unomuziva.

Eh, nanda kutiedza kuti iwe uchigara zvakanaka kutsvaga kuti iwe uchigara zvakanaka mwana wemunhu pasina kana nyaya kutanga kutoti akuda pfuma yangu ndozvona ndoda kuti ndigoziva iwe kwanda kubvunza wati tinogara tese zvakanaka asi wanzwa zvataurwa nemudzimai wangu ndazvinzwa Wangu
ndofunga mudzimai ari kumba kwatezvara kubva pandakanomusungira handisa ndanomutora chikonzero ndechekuti mari dzemarendi panguva yapfuura pandakanomusungira ndakasara ndisina kana mari ndakapererwa svika pakushaya mari yese ndokubva ndataura nemudzimai zvakanaka ndiri kuuya kuzokusungira ndiri kutsvaga mari udzoka kumba
wangu
tinogadzira mafoni
ndakasungira ndifunga pane four months wangu
zvazvakaita
ndingati inini ndine vakadzi vaviri nevadzimai vaviri uyu ndiye mudiki ongo ndine mumwe wekutanga wandinayo mwana ndikuchengeta zvese hakuna chinoshota pamwana ndoita zvese ndokwandiri kugara ndiri ndokwandiri
aiwa ari kumba kwandoloja ari kumba kwandoloja
kwandoloja Kwete, handichengeterwa natezvara.
Mukadzi wangu handichengeterwa natezvara. Mukadzi wangu ndinochengeta inini. ndo mukadzi ndokutaura ndopandaitaura ndichiti mukadzi pandakashaya mari yemarenzi ndaitaura kuti ndakatomuudza zuva rekuti ndiri kuyazotora mwedzi unowo kupera kwemwedzi unowo even inini ndakatotumira nhume yanovadhombo wangu kuna atezvara ndikanovavimbisa kuti ah, ndinokumbira regerero nemazuva awandisa asi mukadzi ndikuya kuzotora kupera kwemwedzi unowo ndichireva february unowo ndikuya zomutora ndenge ndaunganidza mari yemarenzi mari yechikafu uye nemari yekuti mukadzi azonge achienda kubasa
kwete pandakatovimbisa kuti ndikupera kwefebruary unowo ndaiziva kuti ndine zvandiri kuita ndichiunganidza mari yekuti ndiite se nditore mukadzi ndosaka ndakatuma nhume ndikati ndiri kutora kupera kwafebruary unoramba mwana wavanhu nenzira dzii dzakanyatso dzakananga chaizvo dzochiita uchazozotora kupera kwafebruary kupedza gore

Kupera kwemwedzi uno, ndakatumira iye anova dombo kuti enda unoudza ana tezvara kuti ndine ruregerero nemazuva awandisa saka ndikutora mukadzi kupera kwemwedzi uno nemhuri yangu ndikuenda kundichengeta ndikuti ndinenge ndaunganidza mari yekuti vanhu vawane pekugara hongu zvakanakisisa hongu ndizvozvo chaizvo Saka
baba vane listi ravo reroora ravakatarisa ravauya naro nomundare aufunga kuti mukwasha wangu mukwasha wangu vanokwira vanokwirira mukwasha wani wavo kuti zvinanitarisewo funga listi racho riripo
Uchasure kuzoita mhuri yakakura here nemudzimai wangu? Wangu kwenguva refu. Towedzera vana. Ndizvozvo chaizvo. Oh.
Nokuti nhasi mambo vakati muri kubuda mese muchitono gara musi nondanzwa uchiti this man. Wangu.
Now which means eh, wakutoenda nemhuri yako.
Tinovimba sekudaro kuti mhuri ndikuchengeta kubva mwedzi uno ndenge ndanayo pamba pangu. pandinoti apa ndo pandakaisiya uchiri kuimba usati wava chivimbiso kureva kuti ndo pandine tendero netarisiro
orit zvakanaka yenhau yatitorei nguva asi pane chokwadi chinoda kunge chichiburwa chokwadi chiri kuda kunge chichibura ndechekuti iwewe wane Mwedzi mingani uine mwana uyu?
Ndinovimba kuti ndaane gore. Waane gore?
Ongo. Pagore ko uyu mwana uyu ane mwedzi mingani?
Ane mwedzi mishanu. Mwedzi mishanu?
Ongo. Saka mimba inotorwa mwedzi mingani? Mimba
zve 9 months. 9 months.
Yatora 9 months. Eh,

wapinda mukanzira kekuti uda kuti une mimba yako nemukadzi wako ndizvozvo
zvino chapa kuti atezvara vako vauye va- vati ndiri kuda roora imimi maonei kuti muye mubvunze roora yemukazi
ndinoona mabasa mavanga vachiita mashoko plus vakasiya ava

Hongu. Ari kumba kwako. Hongu. Izvozvo. Hongu. Ko zvaataura kuti iwewe wakamuchengetedza kumabere unoti chii?
Andipokani napo. Ah, ndati hmm. iwewe zvinoita here kuenda kunotora mukadzi andi kutora mukadzi kuti uone wana bonde mumba nekukuwachira nekubikira ndizvo aiwa taura hako kumba kwacho kwamuri kuenda kunosanganirana kumba kwani
ah, kwatiri kunosanganira izvozvi pabonde ee eh, kwauri kugara iwewe mm. ndekumba kwani
kushop kwangu kana kubasa kwangu nekuti hatina nzvimbo izvozvo iye zvino mm.
kwauri kuti uri kugara nemukadzi wako mm. ndekupi kana kuti izvo rari kwatezvara vangu kwatezvara vangu ndiko kwandiri kureva kuti vanoroorana nenguva yapfuura iyi vanoenda kuchengetedza mukadzi kwatezvara iri kwete hatidi mukadzi kana waenda wabika sadza rako ndiwe unoda kuridya ndizvozvo chaizvo zvino iwewe kana wabika woenda unoturika uko ko ukaona gudo raba radya tine ndinotaura ndichiti mukadzi ndinonoona zuva rega rega ndinoenda apo zuva rega rega kunoona zuva rega rega ndo chinonzi rudo here nemukadzi ndinovimba kuti rudo kunzwanana kuwirirana
uyo achigara kwake
kana ndamutsanangurira akanzwisisa zviri kuitika ndinovimba kuti pane rudo nokuti ndakamutsanangurira iye akazvionawo shuwa ndikamuvimbisa kuti shuwa ndiri kufanira kukutora uye kumba kwako zvino kana wavimbi uri murudzii
muzezuru unobva kupi kumaundarweni kwachief kandera Kwakandera.
Hongu baba.
Ko imba tezvara munobva kupi? Kwamurewa. Saka imimi nekuti vamwe vanouya muno voti tiri kuda pfuma yedu paonekwa kuti imba iri kuzuruzika. Tezvazvo. Muri kunetsana, muri kushushana. Wakamboprova?
Kumurowa? Eh. Kwete. Iwe akambokurova here?
rudo ruripo ah, ah, taurazve ndiwo tikubvunza patiri kutaura panapa ndopaunotaura kana tikushunya utaurira futi tibva tataura tobva tamudzidzisa tamuita kansa mugere semba menyu uri kuda imba here uri kumuda here uri kuida saka apa baba vako vane kodzero kuti varive pfuma yavo iwe une kodzero yokuti ubise pfuma kuna tezvara hongu mambo
saka eh, dai pfuma iwe inobiswa apa saka chiri kutanga kubiswa apa chii
zvese ndiri kuita zvimwe chete ndiri kupa pfuma atezvara aiwa pfuma yangu ndikubisa asi wauya muno mudare mari yekuchekutanga mari yabiswa natezvara yako kuti vatenge samon mm. nekuvasumutsa vanenge vaona kuti a apa ndingangotsvairiswa pasi zvakanaka anditi chiri kutanga kutora mudzimai eh, wangachivaaurambidza mudzimai wako uchibva pano ndikuenda nekumba kwako ndizvozvo mudzimai haana kuroora kuenda kuti aenda anogara kumba kwana baba vako iwewe kana kuti kwana atezvara mudzimai ndewako vese vari vaviri namaiguru iwe uri kuzviziva kuti kumbako kuna maiguru wakamboonana navo eh?
pandakaiye patakatanga kugara tiriyo nguva sisiri yese vakazodzokera matisirii Saka uri kuziva kuti anombotora vachidzinga vachiti mutemo achizoto. Eh, anga iwe ndiri kutaurira hazvida kuti ndwauri kwana anopinda mumba uyu. Uri kuvanzisa? Nokuti kana pane maonero nemafungiro kana waenda muwanano Amudzokwe reverse, amuna reverse. Atisi kuda vanhu vari kuti vasvika muruwana rwasvika kunzi ah ndanga ndisingafungire kuti mumba muno munodyiwa nzou. Handiti? Kana wagadzirira rwendo rwekuti ndafunga ndamuda ndewako murume wako akanopinda mubako sezvaanoita vati imba haana munonopika munonopinda mese pacho paari kugara ipapo uyo mukadzi mumwe waatora uyu auye nekunomurwisa arino vanhu mukuru ndeupi atanga kupi chikapo iwe uri kuziva kuti ndiye mukuru ane vana vanganiwe ane one mune one one makasiyana kumwedzi eh? nokuti kana masvika kumba uku pane zviro zvamunomboitira kukunyirana kumeso kusemabhuru kana waenda uku enda unotora chigaro chako ozvininipisa hapana chaunoruza wazvinzwa zvese anokuitira iwe uri kupanzwa iwe wangu mama kwete kuzosvika ikoko wotanga kureva nokuti uyo ati asati aona uya uyu asati aonawo uyo akazosvika oona kuti uyu unhu wake pamwe vakatombosangana vanozivana akona kuenda kunorovana kunoshushana
izvozvo pfuma isusu pano tanyora eh, muchato takuchatisa ka munozviziva vebarika futi munhu vachida kuchatisai hapana anoramba munhu
ndizvozvo kana ukaona kumba kwakazoshanduka ragudo nderako muchachengetana kudzimara mapararana anditi wazvina musikana ehe saka pfuma yanyorwa apa haina kuwanda e, atezvaro iri pepa ramonyorerana iri handiro randiri kuda ende iwo mukwasha notenga vidhavhidhi Unobanzwisa? No. Kopi inoenda kuna tezvara. Kopi unosara nayo. Wazinzi? No. Kuitira kuti mangwana ukazouya munhu wakuda kuramba zvinhu zvako zviri apa zvinokusungisa nokuti chitsividzo kutsika kwedu tinoroorana nemari nepfuma anditi saka pachauri kuenda kunotanga kupisa chaukapisa imbonano chete ka nemachina ndizvo ndezvakatikwa kapachezva

Saka kana kuiko mari yamakumari